icbaḥen idaṛen n wid yettawin lexbar lɛali yettberriḥen lɛafya d leslak tiseɛdiyin at tifrat yeɛni wid izerɛen lɛafya gar watmaten-nsen lxaṭer ad ttusmin d arraw Ṛebbi s lfakya-nsen ara tɛeqlem arraw Ṛebbi tidet lxaṭer ayen xeddmen ikka-d sɣur tazmert n Ṛuḥ Ṛebbi i ten-izedɣen Ḥemmlen iɛdawen-nsen, xedmen lxir i wid i ten-ixedmen ccer, ferḥen ula di lweqt n lɛatab, imi ttekklen mačči ɣef leḥwayeǧ n ddunit i sen-d-izzin i lferḥ-nsen. Ttraǧun lefraḥ-nni ara afen ɣer uyeffus n Ṛebbi, imi sen iweɛɛed i wid i iɛatben f udem-is lujur imeqqren deg igenwen. D tidet, win isɛan deg wul-is lɛafya n Ṛebbi, yifen kull lfehma,

I yecbaḥen iḍaren n wid yettawin lexbar lɛali, yettberriḥen lɛafya d leslak. Kunwi yellan d ilemẓiyen, teslam hedran ɣef lɛab ulimpik. Inkun llan kra yid-wen iḥadren di lɛab-agi ulimpik, ttenjemɛen mkul lǧens ad ǧadalen di tazzla, deg ujelleb, s lemɛabra. Mkul yiwen ixeddem lmejhud-is ad yerbeḥ akafi i tmurt-is. Waqila lɛab ulimpik i d-iteddun ad yili di Musku. Wissen ma tessnem belli lɛada-agi tebda di tmurt Igrigiyen waḥed telt alef iseggasen iɛeddan. Di lweqt-nni medden ur tebɛen ara yiwen rebbi. Mkul tmurt tuqem lesnam i yiman-is. Ma d tmurt Igrigiyen sɛan aṭas lesnam, beṣṣaḥ ameqqran gar-asen isem-is Zeus. D yiwen urgaz isem-is Herakliz i d-isɛan rray-agi n lɛeb Olympik i lɛarad n lesnam-nsen Zeus. At tmurt uqmen lesnem n ddheb, sersen-t di lǧameɛ, ɛebden-t. Dɣa ilemẓiyen-nni ar yazzlen di tazzla, uqbel ara bdun lɛab-nni, ɛeddan zdat lesnem, fkan-as tikci yerɣan. Lweqt-nni, win yerbaḥen, win yuɣalen d amezwaru deg tazzla, akafi-ines d tɛemmamt n yiferrawen n tzemmurt, ad tinim daya kan? Mačči d taɛmamt-nni i yeswan aṭas, lameɛna d yisem imechhuren i yerbeḥ iman-is i ilemẓi-nni i imeɛnen, ala xaṭer medden yerkul ara t-ẓren akken yelsa taɛmamt iferrawen n tzemmurt, ad issinen d netta ay d lɣaleb. Ɛeddan kra yiseggasen, bɣan ula d at tmurt nniḍen ad nn-jemɛen i lɛab-agi olympique, lameɛna tella yiwet lḥaǧa, Ttilin gar-asen wid i ttnaɣen deg umenɣi. Ɛni zemren ad ḥadren nutni neɣ ala? Imeqqranen ugin. Dɣa mcawaren gar-asen amek ara xedmen iwakken ad iḥbes umenɣi merra i kra n lweqt, iwakken leǧnas n ddunit ad sɛeddin lɛab-agi ulimpik di lehna akked lefraḥ. Dɣa xtaren yiwen urgaz ara yuɣalen d axebbar. Iddem deg ufus-is taftilt iceɛlen, yuzzel ɛeryan ɣef iɣeffawen n yidurar iwakken wid merra ara t-iẓren ad fehmen ttilin tifrat imi bdan lɛab ulimpik. D nnbi Cɛaya i d-innan imeslayen-nni i yecbaḥen iḍarren n wid yettawin lexbar n lɛali yettberriḥen lɛafya d leslak. Imken yeẓra umazal-nni ɣef yidurar s wallen-is, lameɛna ulamma ayagi yuɣal d lmithal fell-as Anebbi Icɛaya ur ihdeṛ ara ɣef umexluq n ddunit, inebbef ɣef Lmasiḥ ara d-yasen, win i iweɛɛed Ṛebbi i wat ddunit, win ara ittusmin lmir n lɛafya ara yawin mačči kan tifrat gar leǧnas n ddunit, lameɛna lehna deg wulawen n medden. Mi d-ilul Sidna Ɛisa, igenni iččur d lmelaykat ixebṛen at ddunit ɣef talalit-is, ḥemden Ṛebbi qqaren, Lḥemd i Ṛebbi ttɛala, deg igenwan iɛlayen nezzeh, lɛafya ɣef lqaɛa gar imdanen i ṛuḍa. Lexbar-agi n lɛafya d leslak mazal yettwaxebbeṛ ɣer wass-agi deg tmura meṛṛa n ddunit, yeɛni amek Sidna Ɛisa Lmasiḥ lmir lɛafya, win yettusman diɣen Amanwil, yeɛni Ṛebbi yid-neɣ, yusa-d ad yeɛfu ddnubat, ad yuqem tifrat gar imdanen n ddunit d Ṛebbi yellan deg igenwan. Bunadem ur iseɛɛu ara lehna deg wul-is armi i gdewɛay Ṛebbi. Amek ara idewɛay Ṛebbi? Ḥaca ma iqabel Sidna Ɛisa Lmasiḥ immut ɣef ddnub-is. Ittwekteb, Ṛebbi ifra-yaɣ nukni yid-s s Lmasiḥ. Imi yella Ṛebbi di Lmasiḥ ifra at ddunit d yiman-is, ur asen-iḥseb ara ssiyat-nsen i medden, yuqem deg-neɣ awal n ferru.

txelleṣ ayen iḥwaǧen i leḥyuḍ iqwan. At Nuṛvij fkan tewwura icebḥen, Fransa tefka ttwiṛat ara ɛelqen ɣef leḥyuḍ n texxamin. Tmurt Legliz tefka ṭṭwiqan. Iturkiyen fkan tiẓerbiyin, ya sidi armi lbuṛǧ-nni yuɣal d lɛaǧeb ameqqran deg ddunit. Kemmlen lbenni, dɣa medden irkul ferḥen imi ḥesben ad tili lehna d lɛafya gar-asen i dayem. Ɛni mačči dinna ara n-jemɛen ad fsin lemxalfat-nsen? Lameɛna ɣer ass-agi ulac lehna gar leǧnas n ddunit. Acu ɣef? A leḥbab, ur tettili wara lɛafya gar medden armi tella lɛafya deg wul mkul bunadem. Yenna-d Sidna Ɛisa di Sseɛdiyen, Ad tettifrat, alaxaṭer ad tettusmin d arraw n Rebbi. Lameɛna, uqbel ara ilin at d tifrat, uqbel ara nuɣal d arraw n Rebbi, yessefk ad ilint tifrat gar mkul urgaz d Rebbi, gar mkul tmeṭṭut d Rebbi, gar mkul uqcic, mkul teqcict d Rebbi. Imi nella d imednuben akk, neḥwaǧ akk leɛfu. Uqbel ara nuɣal d arraw n Rebbi iqedsen, yessefk-aɣ ad nefru yid-s Ad nuɣal ad nqeddes akken iqeddes netta. Ṛebbi inadem bla asmir idammen ulac lɛafu. Sidna Ɛisa yusa-d i wakken ara yuqem tifrat gar-aɣ d Ṛebbi s lfedi n yidammen-is iṣfan. D netta weḥd-s izemren ad aɣ-ifru nekkni d Ṛebbi imi d netta weḥd-s ilan mebla ddnub. Ittwekteb, Win ur nessin ara maḍi ddnub, Ṛebbi irra-t d ddnub f ddemma-nneɣ,

i mkul win yumnen yis, ur yettɛeṭṭil ara ad yuɣal ad yeḥkem ɣef wid yugin leslak-nni. Tameddit-agi a leḥbab, Sidna Ɛisa yeqqar-awen, Nniɣ-awen imeslayen-agi merra iwakken ara tafem lɛafya deg-i, ad tesɛum diq deg ddunit, lameɛna zewret, nekkini ɣelbeɣ ddunit. Yiwet tikkelt, akken i la Sidna Ɛisa d ṭṭulba-s di teflukt ɣef lebḥer, tekker-d yiwet tbuciṭant tameqqrant, Kkaten-d lemwaji ɣer leflukt armi truḥ teččur d aman. Sin Ɛisa yeṭṭes ɣer tama n deffir n teflukt ɣef tasumta. Sawkint ṭṭulba-s nnan-as, A ccix, ɛni ur k-icqi wara ad neɣreq? Mi d-yuki Sin Ɛisa innuɣ aḍu, yenna-as i lebḥer, Thenni, susem! Dɣa yers waḍu, tella lehna tameqqrant. Ubeɛd inna-yasen i ṭulba-s, Acuɣef tettagadem akkenni? Ɛni mazal ur tesɛam laman? Ikcem-iten lxuf ameqqran, ttmiqaren wa gar-asen, Anwa d wa, imi ttdewɛan-as ula d waḍu d lebḥer? Kunwi ttḥessisen iḍ-agi? Ɛni yella yiwen gar-awen isɛan amzun d tabuciṭant i d-ikkren deg wul-is, imkun ɣelben-ken aɣilif d ccer, neɣ imkun thelikem, neɣ d lɣucc i d-ikkren deg ulawen-nwen, Init am ṭulba-nni n zik, qerbet ɣer Sidna Ɛisa, sutret-as ad ithenni ulawen-nwen, anfet-as i lɛafya n Lmasiḥ ad tselṭen deg ulawen-nwen, lameɛna ur ttaǧǧat ara ddnub ad iselṭen fell-awen. A leḥbab, ur ken-heddreɣ ara mebla ssebba iḍ-agi, ula d nekkini jerrbeɣ lehmum d lɛatab deg ddunit-iw, Deg lweqt-nni iweɛren ufiɣ deg Sidna Ɛisa lehna d taseddarit. Ur ttagadeɣ ara lmut d lḥisab, ar xaṭer qebleɣ tifrat-nni i yuqem Sidna Ɛisa gar-iyi d Ṛebbi. Ar xaṭer ttekleɣ ɣef umeslak yeddren ɣer uyeffus n Ṛebbi, sɛiɣ lemɛaceṛ yid-s, la akked lemwansa di lweqt mi ttiliɣ weḥd-i. Iṛuḥ lḥal, isefk-iyi ad susmeɣ. Qqimet di lehna a yatmaten di setma Leqbayel. Lɛafya Rebbi yifen mkul lefhama a d-jemɛa ulawen-nwen d ixemmimen-nwen akken ara tqeblem sɣur Rebbi tazmert a d-uɣalem d arraw Rebbi n tidet s lfedya n Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Amin. Wissen ma ɛejben-awen imeslayen-agi ay teslam iḍ-agi? Ɛejben-awen ihi? Yerbeḥ! Ḥesset-d mkul ddurt ɣef lweqt-agi, yeɛni ɣef ttɛa deg yiḍ di Lezzayer, ɣef lɛecra deg yiḍ di Fransa. Imkul llan wid yettɛassan deg yiḍ, ilemẓiyen ur nḥemmel ara iḍes. Ihi, tella nnuba niḍen mkul ssebt ɣef lṭnac ɣer rebɛa deg yiḍ di Lezzayer, ɣef lwaḥda ɣer rebɛa deg yiḍ di Fransa. Nnuba-tagi i snat ttwafen deg ṭṭrans wal Ɣadyu Monte Carlo, En de moyenne, PO-g lpost-nwen ɣef 205 mètres. I nkent tilin wid iḥemmlen ad ktben tibratin, ad qeblen imiren lǧawab. Atta-ya ladres-nneɣ ma tebɣam ad aɣ-tketvem. Ur ttut ara ladres-nwen diɣen, ma ulac ur nezmir ara ad awen-nǧaweb. Attaya l'adresse-nneɣ Nuba lexbar n lxir, boîte postale 141, Monte Carlo, Monaco. Ad tt-ɛawdeɣ s taqbaylit, Nuba lexbar n lxir, tabwaḍt n tibratin 141, Monte Carlo, Monaco. Mi ara nǧaweb i tibratin-nwen, ad awen-nceggeɛ diɣen kra lekwaɣeḍ neɣ kra tektabin s teqbaylit, s taɛrabt neɣ s tefransist. Tella diɣen leqraya n Wawal n Ṛebbi i wid yebɣan ad t-ssutren. Ar ddurt i d-iteddun, ma yebɣa Ṛebbi, ad ken-ibarek irkuli.